Essalawmalikim hormatly ildeşler! Men žurnalist Allamyrat Rahymow. Bu gün iki müň ýigriminji ýylyň ýigrimi dokuzynjy noýabry. Garaýyş atly nobatdaky gepleşigimize başlaýarys. Bu gezekki garaýyş gepleşigimizde sowet häkimiýeti ýyllarynda öz syýasy garaýşy üçin repressiýa sezewar edilip dälihanada arada çykan şahyr Annasoltan Kekilowanyň ömri we döredijiligi barada gürrüň etmekçi. Bu bu güni saýlap almagymyzyň hem öz ýetersi sebäbi bar, sebäbi ertir, otuzynjy noýabrda Annasoltan Kekilowanyň doglanyna dogry ýetmiş sekiz ýyl bolýar. Annasoltan Kekilowa diri gezip ýörenliginde repressiýa sezewar edilip, sowet häkimiýeti tarapyndan şol Jeza jezalandyrylmadyk ýagdaýynda diri gelip ýörendiginde, ine, şu gün ertir ýetmiş sekiz ýaşa mally, hawa, ýetmiş sekiz ýaş ol uly ýaş däl, hawa, şu günki gün ýetmiş sekiz, segsen, segsen sekiz ýaşap ýören ýaşulylarymyzam bar, enelerimizem bar. Ýöne Annasoltan Kekilowa şu günki güne çenli ýaşamak miýesser etmedi. Hawa, indi Şoň doglan gününe gabatlabam şu gün şol biziň şahyrymyz barada, şoň döredijiligi, ömri barada bir gysgarak gürrüň etmekçi. Şu maksat bilenem men şu Türkmenistan boýunça bilermen Gurbanmyradam çagyrdym gepleşige. Gurbanmyrat, hoş geldiň gepleşige. Hoş gördük. Salam Allamyrat, salam hormatly ildeşler.
Gurbanmyrat, gepleşige girişmezden ozal Şu Annasoltan Kekilowaň sözlerine döredilen Gülüm gözledim seni diýen aýdymdan bir bölek eşitdiräýeli diňleýjilere Nurmuhammet Meredowyň ýerine ýetirmeginde. Güneş nurun dejende Bahar güller açanda Baýrak guşlar uçanda Gülüm gözledim seni

Gurbanmyrat ine bilşimiz ýaly şu aýdymyň sözleriniň awtory Annasoltan Kekilowa, Annasoltan Kekilowanyň goşgularyna-da başga-da döredilen aýdymlar bolupdy sowet häkimiýeti ýyllarynda, ýöne şol repressiýa sezewar edilenden soň oň goşgular kitaby eýýäm şol şo döwürde çap bolan üç sany goşgular kitabam soň gadagan edildi, aýdymlaram repertuardan repertuarlardan aýryldy bagşylaň Soň täzeden ýene sowet häkimiýeti ýyl sowet häkimiýeti darganyndan soň SSR darganyndan soň ýene-de Annasoltan Kekilowaň ady peýda bolup başlady. Indi birazrak şol öz bilýänligiňden birazrak gürrüň beräýseň Annasoltan Kekilowaň ömri barada bir gysgajyk özüňem bilýänligiňden aýdaýsaň. Hawa, Annasoltan Kekilowa bir müň dokuz ýüz kyrk ikinji ýylyň otuzynjy noýabrynda Aşgabadyň etegindäki Köşi obasynda Professor Aman Kekilowyň agasy Selim Kekilowyň maşgalasynda enedem bolýar. On dokuz ýaşynda durmuşa çykýar, ýigrimi ýaşynda ogly bolýar. Türkmen döwlet uniwersitetiniň filologiýa fakultetini tamamlaýar we ejesi ol gyzyny gaty gowy görýän eken, çünki ýaşlykdan gaty zehilli bolupdyr, şonuň üçin ejesi oňa Daglar başy diýip tutýan eken adyny. we dälihana düşmezden öň iki sany kitaby, goşgular kitaby çap bolup neşir bolýar. A indi umuman şu gysgajyk maglumat-da, indi şuň döredijiligi barada gürrüň etmeli bolsak, ozaly bilen şoň özi örän ir goşgy ýazyp başlandygyny ýatlamaly. Özüni şeýle tanadany üçin hem, özem ýaňky aýdyşyň ýaly, döredijilik maşgalasynda dünýä inýär. Döredijilik maşgalasy diýmek bilen men şol Annasoltan Kekilowanyň kakasynyň doganlary bar, Şaly Kekilow hem Aman Kekilowlar şol döwürlerde eýýäm tanalýan zehinli şahyrlar hasaplanýardy. Onsoň belki şol genden geçendir-de, Annasoltanam ýaşlykdan goşgy ýazyp başlaýar, eýýäm mekdep döwründen. Soňam şol dälhana düşýänçä, ýüz ýigrimi dokuz ýaşyna ýetýänçä Ýaňky aýdyşyň ýaly iki sany goşgular kitabyny çap etdirip ýetişýär. Hawa, indi şu okyjylarda, ýa diňleýjilerde bir sorag ýüze çykmagy mümkin, nädip ol bir beýdip ýaş janyna dälhana düşüpdir, näme sebäp bolupdyr? Sebäbi gynansak-da şol Garaşsyzlyk ýyllarynda-da, indi soňky döwürler kän şu barada gürrüň edilenok. Hawa, biziň ýaşlarymyzdan sorap görseň, şu Annasoltan Kekilowa barada näme bilýäň diýseň, kän bilýän ýok şo barada. Şoň, şoň üçin ýene-de şu barada gürrüň etmeli bolýar, ýene-de ýatlatmaly bolýas. Şu Annasoltan Kekilowa öz döredijiliginiň daşyndan şo döwürde na Türkmen döwlet uniwersitetiniň filologiýa fakultetini tamamlandan soň birazrak mugallymçylyk edýär o, öz obasynda. Soňam Mydam taýýar gazetiniň redaksiýasynda işleýär. Ýöne. öz döredijiliginiň daşyndan şol jemgyýetiň hem problemalaryna-da üns berýän eken-de, şol meseleleri gozgap, aýal-gyzlaryň hukugyny, korrupsiýa meselesini, tire-taýpa, tire-taýpalyk bilen, taýpaçylyk bilen baglanyşykly problemalary gozgap, hatda şol Sowet Soýuzynyň Kommunistik partiýasynyň Merkezi komitetine çenli hat ýazýar, hat ýazypdyr-da birnäçe gezek. Şolam şo soňky gezek ýazan hatam şol ýigrimi dördünji gurultaýa gabatlap ýazylýar. Soň soňam şo hatyň netijesinde aňyrdan barlag hem gelýär. Şu taýda şoň ýazan hatyndan bir bölek eşitdiräýeli, şu Garaşsyzlygyň başky ýyllarynda bir müň dokuz ýüz togsan ikinji ýylda belli režissýor Şyhmyrat Annamyradow şol Annasoltan Kekilowaň ömrüne bagyşlap bir dokumental film döretdi. Ömürzaýa ýyldyzy atly. Şol filmde-de Annasoltan Kekilowaň şol ýazan hatynyň hatyndan bir bölekler okalýar. Şoň haty saklanyp galypdyr. Şol haty hatdan bölek diňledäýeli şo dokumental filmden. Bir müň dokuz ýüz altmyş dokuzynjy ýylyň noýabrynda Sowet Soýuzynyň Kommunistik partiýasynyň Merkezi komitetiniň Syýasy býurosyna uly göwrümli bir hat ýollapdym. Esasy fakt, meniň sowet ýolbaşçylaryna ýüzlenme ýazandygym şulardan ybaratdy. Birinjiden, Türkmenistan Kommunistik partiýasynyň Merkezi komitetiniň apparatynyň esasy wekilleriniň aýal-gyzlara bolan Rehimsiz feodal gatnaşyklary hakda. Öz janyna kast edýän aýal-gyzlaryň pajygaly ykbaly hakda. Ikinjiden, respublikada kadrlaryň nädogry ulanyşy hakda. Üçünjiden, parahorlyk, tarapgöýlik, hökümet ýolbaşçylarynyň öz bähbitleri üçin Birleşigi hakda. Dördünjiden, respublikada çykýan gazet-žurnallaryň syýasy we çeperçilik derejesiniň gowşaklygy hakda. Tankyt üçin yzalanmalar hakda. Ideologik frontda garyndaşparazlyk, milletçilik hakda. Tire-taýpa seredilip, Adamlara baha kesilişi hakda. Spekulýasiýanyň ösmegi jenaýatçylygyň gün-günden artýandygy hakdady. Men şahyr hökmünde, respublikanyň graždany hökmünde bu hakda diňe liriki goşgular ýazyp ýörmegi ýeterlik hasaplamady. Men ol mahallar ýaşdym. Ýaňy uniwersiteti tamamlapdym. Bu faktlar barada sowet ýolbaşçylarynyň özümden-de gowy bilýändiklerini düşünmeýärdim.
Ine, görşüň ýaly, şu Ömürzaýa Ýyldyz atly şu dokumental filmde okalan şu hat, Hawa, indi şu taýda ýene bir bellemeli zat bar. Şol sowet häkimiýeti ýyllarynda, meň ýaňky aýdyşym ýaly, şoň garaýşy sebäpli repressiýa sezewar edilýär-de indi. Özem şo taýda aýdýar-da, ýaňky hatynda-da aýdýar, Men diýýär, şu sowet häkimiýetiniň şu başynda oturan adamlar şu problemalardan habarsyz öý habarsyzdyr öýdýädim, emma aslynda olar habarly eken. Olar ýörite barlag üçin gelenlerinde-de şu meseleleri çözmek üçin däl-de, şu hatyň aňyrsynda kimleň durýandygyny bilmek üçin gelen ekenler diýip, pikirini aýdýar-da, özüniň şeýle ýaşlyk edip, kän şu zatlaryň şu zatlara düşünmeýändiginem belläp geçýär. Indi şu barada näme aýdyp biljek? Gurbanmyrat senem goşaýsaň. Hawa, bir müň dokuz ýüz altmyş dokuzynjy ýylda şol hat ýazylýar we şol hatdan soň şol hata derňemek üçin, barlag geçirmek üçin Moskwadan Merkezi komitetden komissiýa gelýär, barlag komissiýasy we barlag komissiýasy ýaňky diýşiň ýaly Ol esasy meseläni çözmek üçin däldi, esasy meseläni barlamak üçin däldi, kim ýazdy, nähili ýazyldy, toparmy, şo zatlary derňemek üçin we ol gelip gidenden soň Annasoltana şondan soň yzarlar başlanýar. Netijede bir müň dokuz ýüz ýetmiş birinji ýylyň ýigrimi altynjy awgustynda ýigrimi dokuz ýaşly gyz, sag gyz öýünde Hawa, işläp ýörka, skora maşynda, tiz kömek maşynda gelýärler. Ony şo ýerde öz dogany aýdyp berýär. Gelýärler weli, görse, sag gezip ýören gyz, Hä, muny beýle äkidip bolmaz diýýärler-de, tiz kömek maşyny täzeden yzyna gidip, üç-dört sany adam alyp gelip, hawa, elinden-aýagyndan tutup, hawa, zor bilen, zulum bilen şeýdip alnyp gidilýär we Köşiň ýokarsyndaky şo wagt bar bolmaly bu wagt ýok dälihana äkidilýär ol dälihanaňam üçünji bölümine salynýar indi üçünji bölüm diýýäni gaty aýratyn saklanylýan bölüm eken sebäbi men internetde bir hat tapdym ol hat awtory näbelli Şo ýerde diýýä, meňa bir gün diýýä, hat geldi, dost hat ýazýa, men dälhana düşdüm, gel-aý meni gör-aý diýip haýyş edýä. Gidip görýä, şonda bäşinji bölümde diýýä, dosty. Olam ýazyjy eken, o-da käwagt tankydy makalalar ýazýan eken. We bokurdagym agyrýa diýip doktora ýüz tutanda, seň bokurdagyň agyranok, seň oba psihikaňda, psihologiýaňda iş bar diýip, ony şol bäşinji bölüme ýatyrypdyrlar-da. We ol dosty horlanyp, ýüzi diýä ap-ak bolup galypdyr diýä. Ondan näme üçin beýle bolup diýip sorasam, günde iki sany ukol urýarlar diýýär diýä we bir ukol özüňe gelmez ýaly, birnäçe wagtlap özüňe gelip bilmez ýaly bolup ýatýaň. Ikinjisi hem gaty ajykdyrýar. Berýän naharlaryna doýup bolanok, hatda şol berýän tabaklaryny iýäýerimkam diýýäň. Şonuň üçin eger başaryp bilseň bir çöregem bolsa, bulka-da bolsa, artansüýşenem bolsa getirseň, onda kömek edäý diýip haýyş etmek üçin seni çagyrdyň diýýär-de. Onnoň Şo bäşinji bölümden çykanda diýýär bir diwar gördüm diýýär. Şo diwar gaty galyň we beýik salnandy diýýär. We o hakda soradym diýýär döwletden. Şonda döwlet aýtdy bu diwaryň aňyrsynda üçünji bölüm diýýän bölüm bar. Aslynda biziň bölümimiz bäşinji bölüm bu kurort ýaly görülýär çünki bu ýerde Ady belli ýazyjylar, kompozitorlar hem ýatyp gidipdir. Bu ýerde kän gysylyp saklananok. Ýöne üçünji bölümdäkiler türme ýaly reşotkaly, aýratyn, her kim aýratyn bir komnatda, dört diwaryň içinde saklanýar diýipdir. We köp wagt geçmänkä bir günem ýaňky oglanyň jigisi şol Döwlete çörä äkidende yzyna gelende diýýär gaty geň galyp geldi bir gowy däl habar getirdi diýýär oba siziň ýazyjylardan birini bir gyzy dälhana getiripdirler ejesi gaty aglaýardy oň sesini hiç kim diňlemäni ol gyzy dälhana ýatyrdylar diýipdi diýýär ondan ýaşrak gyzmy diýsem oba ýaşrak diýipdi diýýär derrew Aklyma Annasoltan gelipdi, ýa Annasoltandan başga biri bolup bilmez diýdim. Ýa, ana, şo günem, şol bir müň dokuz ýüz ýetmiş birinji ýylyň ýigrimi altynjy awgusty. Indi bäşinji bölümde, kurort ýaly bölümde ýaňky ýaly ukollar urulýan bolsa, pikir edip görüň, üçünji bölüm diýilýän türme ýaly ýa bölümde nähili ukollar urulýar adamlara we sen sagja bolup girip, şo ýerden nähili sag çykyp biljekligiňi göz öňüňe getiräýmeli-le. Indi şony şoň äkidilmeginiňem sebäbi barada aýtsak-da, şeý, şo döwürlerde sowet häkimiýeti ýyllarynda şo Kommunistik partiýaň ýa sowet häkimiýetiniň alyp barýan, ýöredýän ideologiýasyna garşy gitseň ýa-da şolaryň ýöredýän bir iş syýasatyna ýaňky garşy bir zatlar aýtsaň, şo taýda saňa hökman bir sen yzarlanýaň-da. Indi şu taýda bir öz şygry barda, men biz sowet häkimiýeti ýyllarynda belli bir derejede döredijilik erkinliginiň bolandygy barada-da öňki gepleşiklerimde-de aýdyp geçipdim. Bizde hakykatdan hem edebiýat birleşmeleri hem geçirilýär, çekişmeler hem geçirilýär, pikir hem alşylýar, durmuş barada, pelsepe oturylýar, her hili döredijilik barada temalar hem nähili temadan ýazsaň ýazyp bolýardy. Elbetde, Lenini hem wasp etmelidi, Kommunistik partiýanyň alyp barýan syýasatynam mahabatlandyrmalydyr, ýöne söýgi barada-da, durmuş barada-da sen ýazybilýäň. Dünýe barada pelsepe-de gotarybilýäň öz goşgularyňda, öz eserleňde. Ýöne şu taýda bir bir çygyr bar-da, o çygyram şol sowet ideologiýasyna degişli çygyrlar bar. Mysal üçin, sowet häkimiýetiniň alyp barýan syýasatyny ýa-da şoň ýöredýän ideologiýasyny tankytlamak bolanok. Eseriňde-de tankytlamak bolanok, söz bilenem tankytlamak bolanok. Ana şol Annasoltan Kekilowaň eden işi şol şo çygryň çygry çygryň üstünden geçýär-de. O geçmekligem näme, ýaňky hatynda-da belläp geçişi ýaly, şol ýurda ýolbaşçylyk edýän adamlar, liderleň alyp barýan syýasaty, şolaň korrupsiýa ýol berýändigi, şolaň tire parazlyga ýol berýändigi, aýal-gyzlaň hukugynyň kemsidilýändigi şolar tarapyndan, şolaň alyp barýan syýasaty tarapyndan. Şular ýaly zatlar eýýäm ýokaryk degýär-de. Onsoň şoň üçin buny bagyşlamandyrlar. Özlerem şo dälhana ertenlerinde başda şo wraçlar şoňa diagnoz goýjak bolanlarynda onda hiç hili bir psihiki näsaglyk tapanoklar. Şo başda şoňa diagnozam goýup bilenoklar. Onsoň olar ýalbaryp, ýakaryp, sen niýe şu ine sowet hökümetiniň alyp barýan syýasaty barada aýdan zatlaňňy men kelläm düzüw däl eken, men kelesaňlyk edip aýdypdyryn diýip, sen hat ber, dilhat ber, onsoň biz seni goýbereli diýýär. Emma Annasoltan Şo dilhaty berenok. Ol bermäge sözem berýär, şo aradan bir ýyl ýaly wagt geçensoň, ony ýetmiş ikinji ýylyň tomsunda birazajyk bir gysga wagtlyk goýberýärlerem, ýöne ýene-de şol dilhaty berman bermänsoň ýene ýygnaýarlar. Oň üstesine-de tä şu hat ýazan döwründe birinjiden-ä poçtaň üsti bilen ýazypdyr, ikinjiden Moskwaň özüne-de gidip gelýän eken-dä, şo hat ýazanda haty elin gowşurmak üçin, ýa şo taýdaky poçtalara tabşyrmak üçin gidip gelýän eken. Şu taýda-da Moskwada ynsan hukuklaryny goraýjy toparlar, toparlara-da barýar, şolaň adamlary bilen hem duşuşýar, hususanam şo, şo döwürdäki ady belli professor, ýaňky akademik Saharow hem Ýelena Bonner bar, şoň aýaly. Şolaň döreden ynsan hukuklary topary, topary şoň bilen neme edýär, gatnaşyga girýär. Şoň özi şolar bilen hem gatnaşyga girýär. Soňam paltasy daşa degensoň, şu ýazan hatlaryna bir degerli jogap bolmansoň, meseleler çözülmänsoň, şu Sowet Soýuzyndan çykyp gitmek ideýasynam öňe sürýär-de, şo barada-da pikirlerini aýdyp başlaýar. Men bu ýurtda ýaşajak däl diýip, Annasoltan Tekilowa şol Britaniýadan gaçybatalga almak isleginiň bardygyny aýdýar-da. Ine, esasy şol Kommunistik partiýanyň ýa-da Sowet hökümetiniň ýolbaşçylaryny öjükdiren zat, şoňa garşy gönükdiren zadam şo bolýar. E, sebäbi şo döwürde e, ýurdy terk etmeklik, ýurduň içindäki gurluşy tankytlamaklyk hemem duşman ýurt diýip hasaplanýan kapitalistik ýurtlaryň birinden gaçybatalga aljak bolmaklyk ýa şony almaklyk eýýäm seni halk duşmanyna öwürýär-de. Şoň üçin ana şolar şol ýetmiş birinji ýylda şony psihiatriýa keselhanasyna ýerleşdirenlerinde şony sen däli diýip boýnuna goýjak we şol bar etjek bolýan zatlary şol dilhat aljak bolýar-da men şuny ýaly dälilik edipdirin, kelesaňlyk edipdirin, o günämi ötüň men ýalňyşypdyryn diýip şol şony aldyrjak bolýar elinden. Şol dilhat aljak bolýarlar şoň dilinden welin onam berenok-da. Onsoň netijede-de Şo taýda şony çykarman on iki ýyllap saklaýarlar. Öz ideýasyna ygrarly bolup galýar. Hawa. Onsoňam özüni özüne-de şol döredijilik egindeşleri tarapyndanam goldaw berilmändiginem ýaňzydýar. Özüniň özüne garaşýanyňam ýokdugyny aýdýar. Ine şoň şo türmede ýazan goşgularyndan käbirlerini diňledäýeli. Şu türmede öz ýazan goşgulary bar, özüniň ýagdaýy barada, hal-ýagdaýy barada liriki goşgulary bar. Hawa, şu goşgulardan hem häzir birini diňledäýeli. Dokumental filmde ulanylan goşgular.
Ol gün ýel ösdümi ýa-da gar ýagdy. Kim maňa at goýdy, kim pata berdi. Gadyrsyz perzendi bagyşlap dünýe, Bilmen haýsy ene meni dogurdy. Bulary bilmekäm ýetişdim dogan. Soň çaga bolýarmyň, gelensoň ýaşlyk. Ozal näme gördüm, Gör jigim näme? Bu pikirler gör nähili bulaşyk. Ýadymda gazaply ýanwar gijesi. Meni linç edeni penjesin gerip, soň men öldürildim. Ölüp ýaşadym. Ýaşlygymyň adyna ysnat getirip. Ýok, aýdyp biljek däl mundan artykmaç. Söhbet açyp geçmiş hakda aýdymy Ýa bu damardaky ýaşlygyň gany joşgun bilen gaýnamasyn goýdumy?
Gurbanmyrat, indi seň goşjak zadyň barmy şoňa? Hawa, görşümiz ýaly, hormatly ildeşler, bärde Annasoltanyň däli bolanlygy üçin dälihana salynmany, syýasy Äheňiň barlygy syýasy sebäpli salnandygy hakynda birnäçe subutnamalar barda. Birinjiden-ä, ýaňky hatyňy yzyna alsaň, men samsyklyk bilen ýazypdyryn, Angliýa gitjek diýýän haýyşymam samsyklyk bile edipdirin diýseň, biz seni dälhanadan çykararys diýýär. Bu birinji subutnama. Hä, diýmek, ol däli däl eken, diňe şo hatlar üçin yzarlanypdyr. Ikinjiden, ol ýetmiş birinji ýylda şu awgust aýynda dälhana äkidilenden soň, oň ähli kitaplary satyşdan aýrylýar, gadaganlyk getirilýär we aýdymlary, oň sözlerine aýdylýan aýdymlar bar, olara-da gadaganlyk getirilýär, senzura getirilýär. Bu-da ikinji subutnama, ol syýasy, syýasy sebäpli basylanlygy, tutulanlygy. Ýöne ony suduň üsti bilen däl-de, jenaýat ýok bolanlygy üçin o ýerde ony dälihana salyp, dälihanada her hili ukollar bilen ony belki öldürmek niýeti bilen, belki ýaşatmazlyk niýeti bilen dälihana salnanlygyny subut edýär-de. Onnoň Annasoltanyň şol ýaňky okan goşgularyndanam görüp bolýar. Hawa, goşgulary gaty sagdyn akyl bilen ýazylan we çuň manyly ýazylan goşgular. Hawa, indi şu ýerde menem bir şoň bir bendini ýatlasym gelýär. Şeýle diýýär Annasoltan. Aklym diýýär maňa sansyjak gözel, Gör ömrüňden hoşal ahyr aý-günem, Kaýyl bol-da bu durmuşyň emrine, Bolşuna göräräk ýaşaber senem. Eger-de ýa bolşuna göräräk ýaşan bolsa, Annasoltanam adaty şahyrlar ýaly, şahyrlar ýaly, öz döwrüniň şahyrlary ýaly, gül ýaly ýaşap ýörmeli, ýöne ol nämäni, erkinligi, şol göze görünip duran jenaýatlary, hatda şol ýolbaşçylar tarapyndan edilýän ýalňyşlyklary, jenaýatlary Aýtman durup bilmändir. Şonuň üçinem ol pidasy bolupdyr-da. Ýaňky diýşiň ýaly, hiç arkasyndan şoňa arka çykanam bolmandyr. Ol diňe özüniň aladasy däl-ä. Ine, şu goşgusynda diýýär, şu ýaňky bendinde-de diýýär, eger öz aladasy bolsady, onda gül ýaly ýaşap ýörmeli, gül ýaly işem bar. Ýöne öz aladasy däl, milletiniň aladasy, o, adamzadyň aladasy-da.
Şo taýda ýaňky belläp geçişimiz ýaly şoň agalary bardyny, kakasynyň agalary Şaly Kekilow, Aman Kekilow atly abraýly ýazyjy şahyrlar Aman Kekilowyň professor nemesi statusam bardy. Şolar kömek etjek bolsa edip bilerdiler da ýöne olar çekinýäler sebäbi eger seň maşgala agzaň halk duşmany diýip yglan edilse sen arkasynda durjak bolsaň seň özüňe de soňa soň taýagyň ujy gelip ýetýär da şondan soň şoň arkasynda durjak bolmandyrlar bolmasa kärdeşilerem bar galamdaşlaram bar arkasynda durup ýa kollektiwleýin hatam ýazyp biljek ekenler bilen bolsalar belki şuňa täsirem ederdiler ýagdaýyna. Şoň üçin özüniň bir goşgusynda özüne garaşýan adamyň ýokdugyny aýdybam ine, şeýle ýazýar, Danda Soltan öz goşgularynyň birinde ýazypdyr. Gör, iller bir ýana howlugyp barýar, kim dostunyň, kim ýarynyň ýanyna, maňa bolsa garaşýan ýok dünýede, şonda-da ýol söküp barýaryn öňe. Diňe hol öňümde garantga deýin, hemra bolup barýar ýalňyz maksadym, Diýýär ol, Şol belent daglara çykyp, Bu jahana göz ýetirip baksadym. Şeýdip özüne garaşyp oturan adamyňam ýokdugyny aýdýar. Bolmasa, ha ýaňky aýdyşyň ýaly, halk üçin, öz milleti üçin jan edýär, şo problemalaryň çözgüdi üçin hat ýazanda, ýüz tutanda ýokarky organlara. Hawa. Indi şu taýda Şoň aladasyny edip daşary ýurtdanam alada alada eden guramalar bolýar, ýaňky ynsan hukuklaryny goraýjy guramalar şo sowet häkimiýeti ýyllarynda. Şol indi dälhanada otyrka indi ençeme ýyl geçensoň bir müň dokuz ýüz ýetmiş dokuzynjy ýylda Gollandiýaň bir Gollandiýaň ýazyjylar soýuzy ýörite ýüzlenme ýazýar Türkmenistanyň ýazyjylar soýuzyna. Onuň şonda-da şoň Şo hakda-da Bular näme diýýär, galantly ýazyjylar, siz diýýär, şoň syýasy garaýşy üçin şony repressiýa sezewar edýäňiz, ol haýdan-haý boşadylmaly, haw, azar berilmeli däl diýip, haýyş edip ýazýarlar welin, şuňa-da Türkmenistanyň Ýazyjylar soýuzyndan jogap berilýär, hemem ýaňky psihoteriýa keselhanasynyň ýolbaşçylary tarapyndanam jogap berilýär, olaram buny ret edýärler. şoň öz syýasy garaýşy üçin oturandygyny. Indi şo hatam soň arhiwden kim tapýar, şony Memorial guramasynyň aktiwistleri şo haty, şo ýazylan haty tapýarlar arhiwden-de. Soň şonam neşir etdiler 2013-nji ýylda. Ony neşir edenler hem şol Memorial ynsan hukuklary goraýjy guramasynyň aktiwistleri Alekseý Makarow bilen Aleksandr Çerkasow diýilýän adamlar. Ine şol iki müň on üçünji ýylyň ýigrimi dokuzynjy oktýabr oktýabrynda Ýesli zwýozdy gasýet den ýörite bir makalaň içine ýerleşdiripdirler ýaňky haty arhiwdaky. Bunam näme üçin ýigrimi dokuzynjy oktýabrda şol her ýylyň otuzynjy oktýabrynda Orsýetde syýasy repressiýa sezewar edileniň hatyra güni bellenip geçilýär. Ine şu taýda-da ýazylýar. Şol hatyra gününiň bosagasynda ine, şu Annasoltan Kekilowa barada ýörite ýatlama ýazyp, şoň gysgajyk bir biografiýasyny gürrüň berýärler. Soňam şol Ýazyjylar soýuzynyň Gollandiýanyň Ýazyjylar soýuzyna beren jogaby, jogabynyň ine, şol nemesi ýerleşdirilen teksti ors dilinde. Ine, şu taýda-da Ýazyjylar soýuzynyň şol wagtky başlygy Täşli Gurbanow tarapyndan gol çekilen hat şul. Ine şunda-da hamala Täşli Gurbanow ýa-da şol Türkmenistanyň Ýazyjylar soýuzy şol Gollandiýanyň Ýazyjylar soýuzynyň bildiren reaksiýasyna özleriniň geň galandygyny beýan eden bolýarlar. Hawa, Annasoltan Kekilowa hakykatdan hem psihiki taýdan näsag. Hawa. Ine şoňam tassyklamasy diýibem Şol ine psihiki keselhanaňam işgärlerinden ýaňky ýörite hat iberipdirler. Ine bu hatada şu ine psihiki keselhanaň baş wrajynyň orunbasary Nowatow diýip biri gol çekipdir. Ondan soň oň aşagynda şol Üçünji ýaňky gürrüň eden üçünji bölüm bar. Olam aýal-gyzlar bölümi daş o psihiki keselhanaň. Şoň bölüm müdiri Nurmämmedowa diýip bir zenan wraç gol çekipdir. Onsoňam şol Annasoltan Kekilowa bejeriş berýän. Günden-güni bejerýän şony Çagalowa diýen bir wraç zenan şoňa gol çekipdir. Ine şolaram şu Annasoltan Kekilowaň psihiki näsagdygyny tassyklaýarlar. tassyklany bolýarlar-da, indi bular tassyklamaly bolýarlar. Şeýdip hem şolar inkär edýär-de Annasoltan Kekilowaň sagdyndygyny, sagdygyny. Şeýtmek bilen hem şol sowet häkimiýetiniň repressiýasyna-da öz goşantlaryny goşýarlar, öz kärdeşlerem. Şuň üstesine ine Annasoltanam öz goşgularynyň birinde şu adam baradaky alada barada-da degip geçýär, Eger diýýär, adam aglamasa adam derdine, onda tebigatam Biziň derdime derdimize aglamaz diýlen ýaly bir goşgy ýazýar, şonam men okap beräýin. Ýyldyzlaň gerimi giňeýär gökde, Bu meniň düýşümmi ýa-da hyýalym? Adamlaň ýüregem giňeýärmikän, Kimden sorasamkam, düşmeýän halym. Adam gussa çekýär, daralýar dünýe, Bulutlaň içinde Aý tutýar ýasy. Bu şahyranalyk ýerliklimikän, Niçikkä adamlaň içki dünýäsi? Her kimiň özüniň aladasy bar. Kim öňe ymtylýar, kim bolsa yza. Adam kalbyndaky sansyz ýyldyzlar, gizlin dogup ýaşýar görünmän göze. Niçik, niçik çylşyrymly, uzak bu ýollar. Ýollara maksatsyz ugramak bormy? Adam aglamasa adam derdine, Tebigat biz üçin çekermi gamy? diýip öz goşgusynda belleýär. Hawa, Gurbanmyrat, sen näme aýdyp biljek? Hawa, indi meň hem ýaňky goldaw berme meselesinde şo döwürde Orsýetden hem gaty köp goldawlar bolupdyr, Anna Soltanowa üçin alada edipdirler-de. Soňam bir bir subutnamasy, ýaňky makaladaky awtor Gara deňiziň boýuna bir şähere dynç almaga gitdim diýýär, maşgalam bilen diýýär. Şo ýerde bir maşgala bilen tanyşdyk diýýär we Nikolaý diýýän ýazyjy ýaňky ýaly hereketli hereketde agza eken we birinji beren soragy salamdan soň birinji beren soragy diýýär Annasoltanyň ýagdaýy nähili diýip sorapdyr diýýär. we Aý Annasoltan ölen bolaýmasa diýdim diýýär weli gaty gahary gelip ýüzüni öwrüp elini sallap gitdi diýýärde we aýaly yzyndan Kolýa diýip gygyrsada diňlänok diýýär aýalam hä sen beý diýmeli däldiň diýdide diýýär oda yzyndan gitdi diýýär soň ertesi güni bagyşlaň diýip ýanyna baryp ötünç soradym diýýär şonda aýaly gapdala çekip aýtdy diýýär biz Annasoltana alada edip, aňyrda eşik ýygnaýas, oňa kömek ýygnaýas, onuň ugrunda oba kömek etmek üçin işler alyp barýas. Biz onuň ýagdaýyny bilýäs, ölenok intäk diýip diýýär. Di, we sen öldi diýdiň weli, özüňem aşgabatly, özüňem, senem ýazyjy, we Annasoltanyň ýagdaýyndan habaryň ýok, şoňa gaty gahary geldi ýoldaşymyň diýip, diýýär. Döwürde ýene Gurbannazaryňam döwri düşürägi bolýar. Annasoltan we Gurbannazar bilenem biraz meňzeşlikleri bar, goşgularynda-da biraz meňzeşlik bar, häsiýetlerinde-de meňzeşlik bar we Gurbannazaram bir müň dokuz ýüz ýetmiş bäşinji ýylda birnäçe ok bilen awtomatly atylyp öldürilýär we şoň ölmegi sebäplem ýazan goşgularam bar Anna Soltanyňam. Göni at tutanok. Anna Soltanyň bir aýratynlygy, goşgularynda özüniň söýýänleriniňem, özüniň ýigrenýänleriniňem adyny tutmandyr-da. Ýöne kime diýýänligi aňyrsy belli bolýar-da. we Gara gargalar diýip goşgusy bar Annasoltanyň we Gurannazaryňam oba Ak gar diýen goşgusy bar. Biraz şu goşgularda-da bir syrly ýazylan, aýdylýan zatlar bar. Bunda-da biraz meňzeşlik görýän men. Indi şol belki Gurannazar kömek etjek bir zat diýjek bolup Annasoltanyň üçin bir zat etjek bolam bolmagy mümkin. Ýöne bize gelip ýeten maglumatlara görä hiç hili şo döwürde hiç zat gynansakda edilmändir-de. Bu da nämäni görkezýär? Şu wagt men şu wagtky wagt bilen parallellik getirjek bolýan-da. Şu wagtam biziň milletimiz lider bolup biri orta çyksa, öňe çyksa, Onuň arkasynda durmakdan geçen gaýtam ondan hiç özüniň dosty ýary tanşy-bilşem gaýtam ýüz öwrüp bilýäda men ony tanamok diýen derejä çenli gelip bilýäda bu-da nämäni görkezýä gaty pesdigimizi görkezýä pesligimrgi görkezýä biz türkmen diýip özümizi öwmeli bolsak özümiz hakda gürlemeli bolsak bizden ýokarda millet ýok gürlänimizde Ýöne hany ýokardalygymyzy şuň ýaly ýerde görünmeli dälmi, şuň ýaly ýerde görkezmeli dälmi näme biz? Gynansak beý.
Hakykatdan hem edil şo döwürde bolşy ýaly indi häzir hem şo döredijilik işgärleriniň içinde bir halkyň agysyna aglap, agyrysyna, derdine derdinip bir eser ýazmak ýa çykyş etjek bolmak, iň bolmanda bir çykyş etjek bolmaklyk, şu meseleleri gozgamaklyk bir tendensiýasy ýok-da. Ana şo döwürde-de şo adamyň başyna öz döredijilik, indi ha aýdaly egindeşleriniň, bir kärdeşleriniň başyna-da şular ýaly hupbat inende, şoň arkasynda durup bilmändirler-dä. Bolmasa beýleki respublikalarda Şolar ýaly aladalar bar, ana ýaňky belleşiň ýaly Orsýetiň ýazyjy şahyrlary şu Anna Soltanyň aladasyny edip ýörüpdirler da, emma ýurduň özi respublikanyň öz içindäki şoň galamdaşlaryndan hiç hili alada bolmandyr. Gaty köp wagtlar şo tä Sowet Soýuzynyň şo soňky ýyllaryna çenli şo hatda ýatlanmadam, şo bir müň dokuz ýüz segsen üçünji ýylyň on dokuzynjy iýunynda şo ýaňky dälhanada aradan çykýar-da. Özüň pikir edip gör, on iki ýyllap bedeniňe şo dällere urulýan uruglar urup, sanjymlary urup, däl däl adamam däldir edip bilýärler-de. Ýöne şonda-da şol däldir hemen döz gelip bilipdir, şo eser ýazyp. Ýene bir bellemeli zat, şol goşgularyny ejesi yzyndan baranda berýän eken-de. Ýöne soň näme üçindir bir sebäp bilen şo taýda ýangyn dörýär öz öýlerinde-de, Şoň golýazmalarynyň köpüsi ýanyp ýok bolýar. Ýöne şolary soň şoň tanyş-bilişlerinden hemem dälihanaň içinde saklanyp galan kagyzlaryň içinden ýygnamakda, tapmakda, toplamakda şahyr Mämmetgurban Mämmetgurbanow uly iş etdi. Şo intäk sowet häkimiýeti, intäk sowet soýuzy dargamaka bir müň dokuz ýüz segsen dokuzynjy, togsanynjy ýyllarda Mämmet Turgan şo döwürde türkmen telewideniýesinde bir belli bir döredijilik gepleşiginem alyp barýardy. Şonda şo ilkinjileň biri bolup Mämmet Turgan şo Annasoltan Kekilowanyň adyny agzady. Sowet häkimiýetiniň sebäp bolandygyny agzamak bolanokdy-da o döwürde, sebäbi intäk SSR dargaman döwrüniň täk sowet häkimiýeti häkimiýet başynda. Hawa, ýöne şol näilem bolsa, şoň dälhana basylandygy, dälhana-da aradan çykandygy barada ilkinji gezek şony agzan Mämmet Durban boldy. Mämmet Durban Mämmetdurganow öz gepleşiklerinde şoň goşgularynam okady. Hawa, şonam toplamakda uly iş etdi. Soňam şoň Mämmet Durban Mämmetdurbanowyňam tagallasy bilen bir müň dokuz ýüz togsan ikinji ýylda şol Annasoltan Kekilowaň doglan, dogulmagynyň, doglan gününiň elli ýyllygyna gabatlabam Ömürzaýa ýyldyzy atly goşgular ýygyndysyny çap etdirdi. Mämmet Durban özi şoňa giriş ýazyp, şoňa redaktorlyk edip. Hawa, şoň üçin ýaňky režissýor Şyhmyrat Annamyradow ýaly, Mämmet Durban Mämmetgurbanow ýaly döredijilik işgärleriniň bu işine uly biz minnetdarlygymyzy bildirmeli, oň gadryny bilmeli. Indi şu taýda ýene-de bir goşgusyny diňledäýeli, şu dokumental filmde şol Annasoltanyň tapylan käbir goşgularyndan hem okalýar. Ýene bir goşgusyny diňledäýeli şu dokumental filmden. Gotow bolar.
Men ýola düşýärin gidemok ýalňyz. Meniň bilen asyr barýar ädimläp. Kükreginde syrlar gizlän topragym gyzykly gür berýär pikirin jemläp. Meýmir edip bu gyzykly gürrüňler ýaş juwan kalbymy gurşap alsa-da. Ýok, hiç wagt dönmen uzak ýollardan, Başlam agarýança hemra bolsa-da. Men ölsem-de ölmez ýaşar asyrlar, Men ölsem-de ölmez ýaşar nesiller. Meni ýagşylykda ýatlasa biri, Ömrümden razy, diri men, diri.
Görşüň ýaly, ine, şu goşgusynda şular bir Annasoltana mahsus zat şo bu liriki duýgurlyk-da. Onsoň şo özüniň şo dälhanada oturan ýerinde bir duýgusyny kebelek bilen bir söhbet edýän görnüşinde bir duýgusynam özüniň goşgusynda şeýle beýan edýär. Neýläýin men gök agaçlaň saýasyn, Uzaklardan maňa ýat gün görünýär, Penjiräň öňünde akja kebelek, Pelpelläpler iki ýana urunýar. Bu jahanda ýalňyz syrdaşym meniň Kebelejik deň sen dünýe malyna Sen-ä meň halyma dözmän urunýaň Men bolsa aglaýan seniň halyňa diýip özüniň duýgularyny beýan edýär. Gurbanmyrat sen näme aýdyp bilersiň?
Hawa menem indi Annasoltandan birje bent okasym gelýär. Çünki şu goşgusynda-da ol Şu wagtky wagtyň patgalyň hawa döwrüň döwre görä hawa dyrnak içinde-dä döwre görä ädim äden kişi bolýan şahyrsumaklaryň gözüne batyp şeýle diýýär-de, Söýemok men bu jahanda ýaran jaňlap gün görmäni, Ýagşy görýän beýle günden öz ajalyma jan bermäni diýýär we Bu gosgyň yzynda-da, dowamynda-da şol äheňde, ýagny döwre görä bolan bola ýaşamaklygy men bir adamy öwüp diňe şo hakynda gosgy ýazmaklygy islämok diýýärda. Manysynda. Umuman adam baradaky alada-da ýaňky şoň poeziýasynyň içinden eriş argaç bolubam geçýärda. Mysal üçin şol näbelli mazarlar diýip şol hatda ölendeňem gadrynyň bilinmeýändigi hakyndaky meselä-de çekýär. ünsi. Ine şoň näbelli mazarlar hakyndaky goşgusyndan bir bölejik okap bereýin. Biziň planetada ýalňyz mazarlar petir deýin örtüpdirler ýerleri, seçilýär üstüne älemgoşar dek altyn pasyllaryň elwan zerleri. Nesilleriň aýdymyn, ädimini diňläp, olar üçin baky ýatmak gylykdyr. Näbelli mazarlaň barlygy bolsa Diriler siz üçin masgaralykdyr diýip belleýärler.
Diriler siz üçin masgaralykdyr. Hawa.
Ondan şu ýanky ýa özünem e, daş güli, dag güli bilen deňäpdir. Ýanky sen özüňem aýtdyňda ejesi şoň adyny tutanda e, Daglar baş. daglar başy diýip tutýan eken. Sebäbi hakykatdanam Özüni gaty belent, mertebesini belent tutup alyp baryp bilýän zenan maşgala ekeni. Ýaş gyz halyna Annasoltan Kekilowa. Onsoň goşgusynyňam birinde özüniň ýüreginiň-ä bir päkligini aýdýar, üstesine-de özüni dag güli bilen, şo daglaň şertlerinde ösüp bilýän gül hökmünde-de beýan edýär. Men ak gül, men ak gül, ýönekeý ak gül, Açylýan türkmeniň Köpetdagynda, Aýdym aýdýan şemal bilen ses goşup, Dürli pasyldaryň ajap çagynda. Ýüregim gysanok, darygamok men, Gorkamogam tüweleýleň badyndan. Aýdym aýdyp, dünýä salam ýollaýan, Şu keremli Garadaglaň adyndan. Dogry, alysdaky baglaň güli dek şahannaz gök ýapraklarym ýok meniň, Suwsuzlykdan saralsa-da gül meňzem, daş güli men, aslyýetim ak meniň. Şeýdýär-de goşgusynda. Ynha, Allamyrat ýaňky. kese dälhanadaky soňky wagtlaryna-da ünsi çekesim gelýär. Sebäbi biz ony nähili bolanlygyny şo wakalara görä biraz ony ýaşamadyk adam bilip bilmeýär, ýöne näme-de bolsa göz öňümize getirmämiz üçin ýatlasym gelýär-de, ýaňky Gara deňiz wakasy bir müň dokuz ýüz segsen nji ýylda bolýar we şoldan gelenden soň birinji gidip diýýä Annasoltany iň gowy tanajak oba Şiralydy diýýär-de we Şiralyň ýanyna gitdim diýýär. Şiralydan Annasoltanyň ýagdaýyny soradym we bolan wakany aýdyp berdim weli diýýär. Aý sen gowy zad-a diýmänsiň, gowy jogap bermänsiň diýýär, ýöne Annasoltanyň ýagdaýy gowy däl, ölüden tapawudy ýok, diňe içinde jan bar diýýär. Intägem şo keselhanada, dälhanada ýatyr diýýär we gaty horlanyp bar, çöp bolup galypdy diýýär. Ondan şo dälhanada başga-da aýdyp berenlerinde, ölüsini äkidenlerinde diýýär, oň yzynda kuşetkada, ýaňky ýatak jaýynda gurçuklar galýar diýýär-de. Hatda adam intäk dirika, diýmek, aýagyna galyp ýörär ýagdaýy ýok bolmaly, şo üçünji bölümde ýatýarlaň ýagdaýy şol. We intäk dirika eýýäm gurçuk düşýär endamyna. We oňa hiç hili seredýän adam ýok. Indi bir müň dokuz ýüz segsenji ýylda şeýle diňe içinde jany bar ýatyr diýýär. görgüli bir müň dokuz ýüz segsen üçünji ýylda aradan çykýar-da. Pikir ediň, iň azyndan üç-dört ýyllap şoň ýaly bolup ýatdy. We näme diýýär, şo diwaryň aňyrsy hakynda-da goşgularynda aýdýar-da. Jebir gördüm, jebir gördüm bu diwardan aňyrda, zulum gördüm bu diwardan aňyrda, ölüm gördüm bu diwardan aňyrda, hapa boldum, men bir suwa düşeýin. diýýär görgüli. Men bir suwa düşeýin diýmek bilenem şol diňe bir fiziki hapalygam hapa boldum diýmek bilenem şol diňe bir fiziki hapalygam däl-de, umuman adamlaň kalbynyňam hapalygynyňam täsiriniň bardygyny aýdýar-da, şony ýaňza diýipdir. Hawa, hökman, o gaty köp many bar. Bir şo many hem çykaryp bolýar. Soňra Ölüm gördüm bu diwardan aňyrda diýýär-a, töweregindäkileň ölýäninem görýär we özümem ölýän men şu ýerde diýip habar berýänem bolmagy mümkin we hapa boldum men bir suwa düşeýin hany jynaza namazy okalmazdan öň gusl berilýär-ä onam diýip biler onam diýmegi mümkin garaz köp many bar hakykatdanam gönümel manyda düşünmeli däl la bärde başga zat diýýär. Görşümiz ýaly şo Annasoltan özüniň şol liriki duýgularynyň üsti bilen liriki poeziýasynyň üsti bilen özüniň merdanalygyny görkezýär, hemem nusga görkezýär, biziň häzirki nesillerimize-de, häzirki döredijilik işgärlerimize-de öz ideýasyna ygrarly bolup galýar. Şoň talap edilýän haty şol berenok, men-de däli bolup ýazdym diýenok şu hatlary. Men halkyň aladasyny edip ýazdym şu hatlary, özem men sagdyn aň-düşünje bilen ýazdym şu hatlary diýip, şonam on iki ýyllap şo dälhanada oturan ýerinde şo lebzinden dänenok. Ine şuň özem düşündirýän biziň häzirki döredijilik işgärlerimize ullakan nusga. Şundan görelde alyp, häzirki döredijilik işgärleri hem pikir etmeli, sebäbi biziň häzirki ýagdaýymyz, Türkmenistanyň häzirki ýagdaýy sowet häkimiýetiniň şo döwri bilen deňeşdirilende deň ärýärler, biziňki biziň ýagdaýymyz häzir hasam ýaramaz. Biziň halkymyzyň ykbaly hasam ýaramaz boldy. Şoň üçin şu halkyň aladasyny etmek öňi bilen intelligensiýaňam gerdenine düşýär. Intelligensiýaň öz milletiniň, öz halkynyň öňünde ullakan jogapkärçiligi bar. Sebäbi siz halka aň, bilim berýän gatlagy, halka aň, düşünje, halka döredijilik üsti bilen bir zat bermeli gatlak siz. Sizem indi şu döwürde, häzirki ýagdaýda şu Annasoltan Kekilowaň görkezinin edermenliginden nusga alyp görkezip bilmeseňiz, şoň şoň eden işiniň, şoň duran, şoň görkezen tutan ýerliliginiň iň bolmanda bir azajyk bölegini görkezip bilmeseňiz, onda şol ada siz mynasyp däl, siz döredijilik adamsyna mynasyp däl. Halka bir zatlary öwretmäge-de siziň onda moral hukugyňyzam ýok. Ana, men şu gepleşigiň üsti bilen şonam aýdasym gelýär biziň öz döredijilik işgärlerimize. Goý ol kompozitorlar bolsun, goý ol hudožnik bolsun, goý ol ýazyjy bolsun, şahyr bolsun, publisist bolsun, tapawudy ýok. Ýa-o. Onsoň ýene-de şu sözümiň ahyrynda, şu gepleşigiň indi bir wagtam indi tamamlanyp barýar, ol şoň ahyrynda bir Annasoltanyň öz ideýasyna ygrarlylygyny görkezýän goşgularyndan birini okasym gelýär-de. Söýemok men bu jahanda Ýaranjaňlap gün görmäni, Ýagşy görýän beýle günden Öz ajalyma jan bermäni. Niçik bolar şemal ýaly, Çals tarapa öwsüp dursam, Jan bermeli bolar onda, Garşymda gaý, tupan görsem. Dönmerin öz pikirimden, Atsalar-da ýanar oda, Ömrüm boýy hyzmat etjek Ynsan diýlen belent adam. Ine şuň özem bir simwoliki sözler-da, bize nusga bolmaly sözler, ömrüm boýy hyzmat etjek ynsan diýlen belent ada diýip. Şol ada-da mynasyp bolup gitdi. Annasoltan Kekilowa tutanýerlilik bilen öz prinsipinde durup, hem adam hökmünde, hem döredijilik işgäri hökmünde özüni şeýle tanatdy-da. Gurbangurap, Hawa, gaty duýgulandyrýan, gaty beýik sözler. Hatda şu sözleri pikir edýän ol bir tor daşy, bir tor gymmat bahaly zatlary itlere, atlara sarp edip ýörmeli däldi. Şu sözleri ullakan daşa ýazyp, Aşgabat şäheriniň her kimiň görjek ýerlerinde ýazyp bolaýjak şygar ýaly ulanyp boljak sözler-dä, çünki Ynsan diýen belend ada diýer-dä, Ynsan diýen belent at bar-a, Ynsan diýen belent zat bar. Ene şo mertebäni saklamaly. O peselmeli däl diýer-dä. Ine, edil şoňa meňzeşräk bir söz menem sözümiň ahyrynda bir birki bendinden okaýyn. Ne peýda bar uçup giden bürgütden? Penjesinde alyp gitmese meni, Nädeýin men gargalaryň şalygyn, Nädeýin men gargalaryň şalygyn, Öwrenip bilmesem olaryň dilin diýýär. Gargalaryň şalygyna deňeýär-de. Şu wagtky şolaryň dilinde saýraýan saýraýanlara gözüne basyp diýýär-de, Gargalaryň şalygynyň diline gargaýaňyz diýýär-de, gagyldaýaňyz diýýär. we hawa indi şu sözi bilen şu ýaňky özi dokumental filmde-de diňletdi-ä şo ýerde iň soňky üç setir bar-da gaty uly sözler şoň bilen menem sözümi jemlaýyn. Meni ýagşylykda ýatlasa biri Meni ýagşylykda ýatlasa biri Ömrümden razy diri men diri. Ýa.
Ana, şony, umuman, şular ýaly beýik şahsyýetlerimizi ýagşylykda ýatlap durmagam şolaňam ömrüni uzaldýan zat. Şonuň üçin hem şolary ýagşylykda ýatlap durmak üçin hem biz ine şular ýaly gepleşikler edýäs. Ýatlap durjak durjak bolýas. Öz ildeşlerimizi hem, galamdaşlarymyzy hem biz ine şuňa çagyrýas. Onda Gurbanmyrat şahyr Annasoltan Kekilowa baradaky bu günki gepleşigimizi şu ýerde tamamlaýaly. O barada gürrüň etseň, näçe gürrüň etseň edip oturmaly, ýöne wagtymyz hem çäkliräk.
Hawa, bolýar. Sag boluň.
Hormatly diňleýjiler, şahyr Annasoltan Kekirewanyň ömrüne hem döredijiligine bagyşlanan bu günki gepleşigi şu ýerde tamamlaýas. Gepleşige-de Türkmenistan boýunça bilermen Gurbanmyrat bilen žurnalist Allamyrat Rahyýew gatnaşdy. Üns berip diňläniňiz üçin köp sag boluň.